Taith Dractore Dyffryn Clwyd ydy heddiw, pwrpas ydy codi arian at elusen. Llynedd er ni benderfynu sy'n ei wneud o i, i DPJ, ond oherwydd y Covid ma, wnaethon ni ddim. So, leni yn ei benderfynu reit, da ni'n mynd i ail gochwyn, Pam geith DPJ yr elw i gyd? Cyn belled fy' nhw'n rhoid y llafur i fewn a dyna i fy' nhw 'di gwneud yn wych chwarae teg. A 'da ni 'di hel bobl yma 'lly. Achos ma' ma' taith tractore Dyffryn Clwyd yn calendr rhan fwya' o o'r hogie bellach. 80 'da ni'n gobeithio sydd yn nifer sylweddol i drio cadw mewn trefn a peidio mynd ar nos. Achos mi yda ni cyn heddiw wedi cychwyn efo un a wedi darfod efo dwy ran. Ond uh, heddiw, da ni'n gobeithio cadw pob yn ei gilydd. Cychwyn efo neun, oedd hi'n bech, yn mi henllan, lawr i Trefnant, Tremerchion, Fyny am Mynydd Sodom a lawr i Bodfari, a Aberchwiler, Llandyrnog ac yn ôl i Inbech yma. Dwi'n gobeithio beth bynnag. Da ni'n trio mynd bob blwyddyn i wahanol ran o Ddyffryn Clwyd i, i ddangos o ar ei orau lle. Da mae tyluoedd yn troi allan i, i edrych o plant i, i weld beth sy'n digwydd felly. Daw yn braf i rywun sy'n wrach ar frys i fynd i le ac yn sownd i tu ôl i 100 o dractors felly, ond da ni'n trio lleihau yr anghyfleustra gymaint ag y fedrwn ni. Mae pobl yn eitha' amyneddgar achos maen nhw'n gwybod bod at elusen. Oni bai y bobl click and collect 'ma, y bobl deliveries 'ma, nhw'm yn licio ni de, o gwbl. Achos mae gen waith i wneud yn does.
Erwin Parry dwi, hogyn o Boffari'n wreiddiol. a Massey 65 1960. Mae Massey 65 Mark I yn rhai pwysig i'r hogiau'r tractors yma. Oedd o'n newid sbon yn Bofari yn 1960 ac yn derbynio yn 1970 a mae gen i sy'n yn y tyn. So hwn nes i lawr i, i felio i, i Market Harbour y fforne 76 yn y har sych, so mae gen i fi ers hynny a dyna sy'n sbesio, mae'n bach o rhyw Sentiment chwfalion oedd hi. Ann Jones ydw i. Dwi'n byw yn Llanrhaead, Lake Catactedy, Massey 35. Be dwi yn gofio efo co plentyn pan o'n i'n byw adre ar y ffarm efo mam yn nhad, felly ydy gweld hwn yn cyrraedd yn newis sbon ac yn llachar ac yn, yn sgleinio yn y, yn yr hael. Pan mae'r ein nhad riteirio, ar efo werthu'r tractor, A dyn, mewn o dipyn o flynyddoedd wedyn ddois i ar draws y person oedd wedi brynu o a sôn wrthyn nhw os oedd nhw rwydro eisiau cael gwariad yno faswn nhw'n rhoi y cynnig cyntaf i mi. A mewn ychydig wythnosau dwi meddwl penderfynu fysa fo'n gwerthu o'n dôl i mi.
Hefin Evans a dwi'n dod o Cefn Mariadog. Kubota bychan ydi o. Mae wedi dal i fyny fo'r lot o'r tractors er yn bychan ydi o lle wedyn. Dwi yn strachu weithiau, ond mae dal i fynd. Maldwyn yw'r enw. Dwi'n byw yn New Inn, Penrhyfoelas. Ford uh, 3000, un o'r models cyntaf nhw. Dwi'n licio'r Fords, yr, uh, yr Henry. Welis i hwn ar werth ac o'n i wedi gymryd ato fo. Dwi'n gysi rhyw funud wan a'i brynio. Heddiw ydi rhan gyntaf efo. A mae o reit gyfforus o'r ffordd, yn o'n iawn. Bach beth o fel iant yn bach. Mae Arthur Griffiths, dwi ad o'r Tremnant, a mae'r tractor Massey Ferguson 35. Mae'n fyrthu heddiw, 6 of 6, 59. Mae'n hyd o'n 62. So mae'n hyn ar un fe. Neu beth dwi'n meddwl yn ei fe.
Glenn Jones o Bodl Wyddan, uh, Massey 6480. Just preference dwi gyd. Gael dwy'n i fyny efo tractor coch, so tractor coch, dwi wedi cario ymlaen efo. Ie, yeah, heddiw fi oedd y mwnci ar y blaen. Just i gael gweld pob yn dilyn. Gan bod y sticker DPJ ar y ffrynt a pethau felly, so fod pob yn gwybod be oedd yr achos. Mae eisiau gwneud o'n arbennig wedi yr ardal a'r cymysgarwch. Mae'n cadw'r hen beiriannau mae'r fynd i fi cos mae pobl yn dangos diddordeb yn nhw ac yn gweithio nhw i gadw nhw i fynd ar beth o lun. Y twtch personol dwi'n gweithio.
Byddwn ni lot o ddynion yma heddiw ar y tractor, so pan o'n i'n mynd trwy'r pentrefi yma ac o'n i'n gweld merch Oedd y merched yn mynd fel hyn, fatha girl power.
Gwell na eistedd adre a watch y television na mynd i'r pub ynde. Ond sy'n llawer yno fo cofio ynde.
Mae jyst yn rhywbeth ar ôl yr un Covid yma. Sa'n neb di gweld yn byd. So, Mae'n neis bod gwên a gwyneba. Dwi wedi gweld dynion heddiw jyst iawn yn hygio ei gilydd achos bod nhw heb weld ei gilydd ers blwyddyn jyst iawn. Neis cael mynd allan, yn enwedig ar ddiwrnod fel hyn, de.
Tynnu bobl at ei gilydd, hel bach o bres rhywbeth lleol ac pob gwna ei hunain.